ndoda kutenda mwari masikati ano pandichasheyawo shoko uh, shoko randauya naro harisi idzva ishoko ratinoziva very common word randinoda kusheyawo nemi masikati ano ndoda kutaura pamusoro pefaith tese tinoiziva we have heard about faith a lot of times but mwari vandipawo kuti ndisheye nemi uh, ndine mavhesi mairi hebrews chapter 11 verse 1 napsalms

I will, ex I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Izwi raMwari kuvanhu vaMwari.
Mazvita nekuverenga zvakanaka mainjagu ndoda kutendawo Mwari uh, nekupupura maererano nefaith yakandibatsirawo mukati meupenyu hwangu um, mufaro wangu kunge ndiri pano to share this word hanzi what is faith believing god's promises trusting in his faithfulness um, ndanga ndiri kufunga kuti kuti ndiuye neshoko rekuti ngativei nefaith someone might ask kuti maiching'ono having faith in god in these difficult times in these challenging times i've lost hope but masikati ano masikati ano ndauya kuzoti ndauya neshoko rekuti hold on god is in control pavari kutaura kuna pisarema radhavhidhi chapter 46 pavhesi ya10 kuti be still and know that am god mwari vari kutoziva situation yako ndinogara ndichinakidzwa ne makombi kumusha kwedu pane pavanoti pa pakadoma pekuti kana kombi ichinge yazarisa unonzi vanoda munhu anogara pakadoma pakadoma paye pe panopisa saka ndanga ndiri kuona tiri mumasituations ekuti takagara pakadoma uri kuda kuedza kusimuka simuka but mwari vokuudza kuti be still ipapo pari kupisa ipapo be still and know that im god in that situation its not easy hazvina kureruka kuti ndiwe neshoko rekuti be still makagara pari kurwadza ndoti garisikanai amai baba mukomana musikana garisika iwo uri kuziva kuti pandiri hazvisi kuita ndandiri kuona kuti faith is positive thinking without faith there is no hope kana usina faith hauna hope wakatarisa zvakakutenderedza wakatarisa situation yako but ndo pari kuya some ari kutaura kuti be still and know that am god this verse is encouraging you and me to be still to be silent tiri mumastorms tiri mumachallenges kwakunyarara but hazvidi kunyarara kwokubva wanyarara zvinoda kunyarara uri kupraiza nekupraising and worshipping not just to be quiet but to be quiet kuzvinhu zviri negative wotanga kurumbidza mwari and then our wonder working god will show up in that situation I was also looking at Daniel paakakandwa mugomba reshumba. Ndakanga ndakatarisa kuti shumba it was not one, it was not two, but ranga riri danga radzo. But what I realized was Daniel accepted kukandwa mugomba. He was trusting his God kuti what is shumba pamberi paMwari. Saka ndaa ndiri kutarisa masikati ano kuti pane makomba, pane gomba reshumba rawakakandwa, ramakakandwa as a family and then Mwari vari kuuya kuna Psalms vachiti be still and know that I'm God. Dzakakutarisai shumba idzodzo murimo muchitarisana semhuri, sababa, saamai, sevana kuti tarisai muone shumba dzakatitarisa but mobva manzwa ka still voice kanoti be still and know that I'm God be confident in me hapana chinoitika I, I realize kuti whenever tiri pacrisis God is saying four statements to you and me mastatements iwayo anondibatsirawo mukati meupenyu hwangu pamwe achagona kubatsira umwe chete kana vaviri statement yekutanga mwari vari kutaura kuti iwill make a way where there is no way tobva tadzokera kuvana veisraeri vasvika pared sea the situation was not good at all kutonyatsoona kuti patasvika apa uh, we can't go on kwatiri kubva kumashure we can't go back but mwari voti be still and know that iam god Votaura kuti ndinoisa nzira pasina but nemaziso edu enyama totarisa toona kuti nzira yacho inoita ino sei pakadai so ndo pari kuda kusimuka bhaa yako yefaith kuenda pamusoro kuti ipapo pasina nzira mwari ari kupa statement yekuti ill make a way way there is no way second statement hanzi am fighting your, your, your battles ndiri kurwa hondo dzako satani paari kuuya left right and center achiuya kuburikidza neutano achiuya kuburikidza nekubata mereji yako achibata vana vako achibata finance achibata kubasa and i'm fighting your battles just be still and know that i'm god statement number three

the fourth statement mwari vari kutarisa taura hanzi trust my timing trust in my time just be still zvazviri kuita izvozvo be still wakamirira god's time hanzi god's time is the best is the best patiently waiting uri still but ndambotaura kumashure kuti ustill hwako you will be praising and worshipping unenge usiri still wakanyarara ndanga ndiri kutarisa kuti let's be positive irregardless of our surroundings irregardless of, of our environment irregardless of whatever zvazviri let's stay positive earlier on ndataura kuti shumba dzakawanda hazvina kutyisa daniel he walked into the lions den with so much confidence with boldness with hope that iwill come out thats trusting god ukaona uchipinda musituation yakadaro usina, usina kudzikisira musoro usiri kuda kunzwirwa tsitsi nevanhu thats faith in our god because mwari vanotaurwa unzi neither sleep nor slumber ndosaka vari kutaura kuti be still and know that im god let's, let's not allow fear to overshadow faith let's be confident Because what I know is fear with, will whisper a lot of negative but remain calm and confident in our God. Fear inouya ichitaura zvakawanda musituation yatiri, mabasa ari kupera, urwere huripo. If you look at your bank balance, it doesn't make any sense. If you look at your children, hapana direction, hapana kwazviri kuenda. zviri kungoratidza kuti hapana kwazviri kuenda but let's focus on the cross let's focus on the word of god let's have faith let's have hope in god nekuti god will do what no man can do in the fullness of time zvinotadzwa nemachiremba zvinotadzwa nemascientist zvinotadzwa nabank manager wako zvinotadzwa napastor wako zvinotadzwa neyour husband or your wife your children zvinotadzwa ne whoever waungazive zvinotadzwa maybe ne the president of the country izvozvo ndo zviri kunzi give god chance yekuti auye kuzoita izvozvo zvisingagonekwe neumwe munhu chatinoziva ndechekuti faith is a now its not tomorrow its not, it's not yesterday its not tomorrow but its now so if, our, if faith is now let's believe god for whatever we are going through tisarambe takabatira pamatestimony pa, pa ekare tisarambe takabatira pamatestimony ana hana ana esther kuti they prayed and this and that happened no we need to pray kusvikira tachibata we need to pray kusvikira mwari vatipindura ndinonakidzwa nemudzimai wekubuda ropa Hanzi angobata mupendero uyo hanziwa tenzi. Mwari, Jesu akatendeuka akati pane andibata. Akati pane andibata. Let's pray kusvikira Mwari aita let go zvese zvakakusunga kuti no pane andibata ndanzwa munamato tiri mumachallenges hongu but let's not focus on our challenges let's focus on the cross let's focus on, on the word of god rinova ndoo chete rinogona kutisunungura mwari dai vazotiitira zvakanaka what, what does faith do faith does move mountains and you need to have faith just as little as a mustard seed and then you will move mountains kuti wasvika pagomo rawasvika kuti iwewe gomo chitomuvha because pauri ipapo ndo pandinoda kupinda napo handisi kuda kuenda the other way but ndoda kutomuvha nepo woritaurira gomo kuti move romuvha and you go on thats the faith yatiri kuda kufamba nayo masikati ano what mountain have you got in your life yaunoda kutaurira kuti suduruka inini i want to ndoda kupfuura neipapo you need to tell that mountain you need to be bold enough to tell that mountain in your life we've got different mountains in our life dzatinoda kusimudza by yefaith iwewe ndiwe unoziva mountain iri mukati meupenyu hwako yauri kuda kuti isuduruke faith haidi munhu anoti ndine faith wakanyarara you need to use your mouth you need to say something

stop feeling sorry for yourself kuzvinzwira tsitsi kuti ah inini kana kuti vanhu vakunzwire tsitsi kuti maiwee zvazovadai no this is not the time let's stand up with boldness and tell the devil kuti abve munzira and then we walk over mwari haadi kuti tirambe takanyarara he wants us to speak but if we are quiet hanzi kana wanyarara wobva wanyarara nekusingapere wogara zvako wakanyarara but if you want to speak up god will do wonders in your, in your, in your life hanzi he's no respect of person if he's done it to other people he can do it to you what mountain have you got mukati meupenyu hwako ndiwo unoiziva Ndoo yandiri kuti simudza muromo utaure usarambe wakanyarara. We need to pray. We need to be Christians with faith. We need to be Christians who pray. Because to be relaxed, hapana anzi hapana chinouya wakarara. We need to stand up for our families. We need to stand up for our health.

Mwari vari mubatsiri. Hazvidi nungo, hazvidi kurara. Tine macrisis atinawo, tine masituations atinawo, tine pandemic iri, iri the whole world but haisi kuda kuti tirambe takanyarara because tikaramba takanyarara hapana chinobuda we are christians we have to step up We have to have faith kuti Mwari watinonamata is a God of wonders, is a God of miracles, is a God of situations. NdiMwari vanorapa. NdiMwari vanoponesa. Kana taponeswa naMwari, we go back and thank him. Mwari vatiitire zvakanaka. Mukupedzisa shoko rangu. My prayer is let's keep praying, let's press on.

and something will happen after we have prayed hazvingoitiki chete uri mugomba remoto rakakandwa vakomana vatatu havana kutya because vaiziva mwari wavo why are we afraid we have been overshadowed by fear and like i said earlier on fear whispers a lot of things a, a lot of what if

i pray a living god vanogonesa vanondipfuudza hanzi vakatarisa zvikanzi maakuita kunge mune fourth person ndiye akanga achibvisa moto kuti usavapise saka pinda mumoto imomo usarambe kupinda mumoto because uchapinda uine the son of god anopinda newe kuti usanzwe kutsva ubude wakadaro mwari vazotiitira zvakanaka tirambe takamira mushoko ramwari tisatye kana kuvhundutswa newakaipa because hanzi he rose like a lion but heis not a lion he is just like a lion but heis not a lion saka mwari vatibatsire tibviswe kutya but timire pafaith because fear kana yangouya yatibata then thats it kuti uzofunga kuti shoko ramwari rinomboti chii hazvichatoreva chinhu because if, if, if fear yatoita over everything yatokavha zvese but no we need to stand up and say no no to the devil no to your lies zvese zvauri kunditaurira kuti kurwara kwauri kuita uko haa wakutofa no im not going to die i will live haa basa raakutopera panapa rangu haripere because im a child of god haa panapa mwana achatofoira wangu haafoire because im a woman of prayer you need to stand up and declare and decree because keeping quiet is not an option keeping quiet is not the solution to our, our problems to the crisis we are in we need to talk mwari vatibatsire ndanga ndiri kutaura kuti mukupedzisa my prayer is may we all walk out of the, our challenges dzatiri kusangana nadzo untouched tisina kumbobatwa like what happened to shadrack Mishek, Abednigo but after that giving all glory and praises to the most high God muzita rababa remurumbwana neremudzima anoera. Tinodzosera nguva kwamuri lay leader.